nyaya dzamafoni kunyanya ndo dzinokonzeresa mhirizhonga mudzimba foni isi yako munhu usabata usatsvaka nokuti unosangana namakudo mugomo aunga usingafaniri kusangana nazvo unoona zvimwe zvinhu zvinozosvika pakuti mukonani zvine zvawanikwa zviri mumafoni saka mafoni aya ngatisabatiranai mafoni zvinhu zvose zvinongoda kuwirirana bata kana wapuwa kana usina usabata
rendi yashaikwa zvikwanisiro zvoshaikwa mumba bonde roshaikwa especially bonde ndonoita kuti vakadzi vobuda vakadzi vobuda vaindotsvaka bonde ini ndikazviona ndikabata mameseji manje chabvondoka saka jena benzi bai inokonzwa zvinhu zvakawanda especially bonde ndokune nyaya ndomaonera ndozviita ini varume havasi kuva responsible anomirira kuti mudzimai ashande auye nechikafu mumba asi akaona mudzimai azouya nedresi rekupfeka anogona kuda kutanga kumubvunza kuti rabva kupi but chikafu ari kudya ari kufunga kuti chabva kupi ana mai respect kuna baba iri kushayikwa pakuti iwe kana wabva kunoshanda kuti udzoke kumba woyazvo respecta munhu womupa mvura yekugeza womupa mvura yekuti kumwa inotonhora chi unobva wati wakaneta even kunoti mubedroom macho unonge wakuti zve ndakaneta ndopatova kutanga zve musindo uya iye zviizvi madeko chaivo chaka ndakatonetsa nemukadzi achinetsa nefoni yangu achida kufoni foni haibatwi foni yangu is my personal is private angu amukadzi aiti ndoda kufoni ndoda kufoni wese mazuva ano mazuva naye mabhora aya tobva usiku kumapasi ten pasi eleven mukadzi akuza baba mamuripi masvika nguva ino asi ndachiona bhora kwanzi mamuchihure atitokekoko dzimba kazhinji tiri kutoenzana vave nenyaya yemari bcause kona zvakaoma mari hazizi kubatika sa mukadzi angoti huya nechikafu everyday huya nechakati asi mari hadzidi haziziwana kato nyaya dziri kuitika manje izvezvi kutotorohwa dzimwe nguva totorohwa nevakadzi asi varume vazhinji totoda kutaura kundarohwa vanokusagutsikana kwemumwe anenge aona kuti zvinhu zvipokana pane kidzo panogona kuuya zvinhu zvakati iyi ndoti ndaona mai nhingi vakabara zvakati kewo varegere kuuya nazvo saka vototanga kusatohusana mukati memba muya pamwe muri mononoka kuzouya chake mhirizhonga dzomba muya mhirizhonga yanyanya zvefuti zvekuti ndikandobvunzwa zviya nomukadzi kuti unoda chakati wototanga zve saka mhirizhonga dzakadaika dzinonetsa kuti dzihwisisike mukati medzimba nyaya iripo ndokuti kusagutsikana ndikangoona chakadai chakadai kwainiwo ngachiitewo chakadaiwo saka zvingoda kuti vedu vanhu vagona kushanda vachionesana chitoko ichocho vachiisa panhu pamwe chete kuti zvinhu zvinake mukati medzipa zvino vamwe vanozoviga mari mumasokisi uyo akati yo izvi ndizvangu nditakatenga chakati saka ndovanobva kusahusana mukati meimba momo nhau yemari kana nemurume kana akaya kumba asina mari tinogona kurwa uyezve vakadzi vazhinji ko zvino vatoti ndo vakadzi vava vanhu vari kunyengwa saka zvinokonzera kuti mhirizhonga uyezve Varume wo nyaya yechipfambi wo kana ndikabata murume wangu achia zvechipfambi tinoonetsana kumba ndodzimwe nyaya dziri kukonzera mhirizhonga mudzimba pakati pevakadzi nevarume foni yangu haibatiwi saka ini tinogona kutoita futi zveviolence then ndiye ndichida kuonawo foni yemurume kuti yakamira sei nokuti ini yangu handigoni kuramba nayo plus kazhinji ini foni yemukadzi inenge isina mapassword asi yemurume inenge yakaiswa papassword saka ndo zvimwe zvinhu zviri kukonzera futi chii mishonga nhau yemafoni iyoyo kodzegwa nenyaya ye 50 50 yakazovako notova mwakadzi mumwe murume waitova mukomba ichotaura ichoti kombi ikono yakuzara navanhu kazi ikonosofa ndini munhu murume ari mukombi one asi kare taiziva kuti kombi yaizara ne navarume vanhu mende vaitsvaga basa saka kwakaipa iko zvino nenyaya yei yevanhurume vanhukadzi vakuda kushanda mari kana mukadzi aita mari yake unenge atova mukuru kumurume saka murume ndozvaanenge asingadi izvozvo unenge aida kuti inini ndingonzi ndini murume pano pamo kada kubata mafoni evanhurume ndopanozonyanya kuzotanga kuzonetsa nevanhukadzi saka inini hangu zvefoni kuti mafoni nevarume kasiyana asi yangu inini iri ati kuda kumuma wangu kuita zvaanoda nefoni asi emurume haa foni aiti unotongosiyawo zvakadai